کیا حال ہے دوستو ٹھیک ٹھاک ہی ہے امید کرنا کہ تم سارے دوست ٹھیک ہو سو میں تو اپنا میزبان آباد سواگ تو سارے دے پہ میرا یوٹیوب چینل تھل سکافتی رنگ آج سارے وسبے دے وچ خرائط ہے اساں ایک چھوٹی جی خرائط کیتی ہے اللہ دے نام دی تے اساں ہن دیگا پکویندے کھڑے ہیں تے ہن مہمان آسن تے انہاں کو کھویسوں اے سارے ایک چاچو جان ہیں انہاں دی منت آئی کہ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو میں اللہ دے نام دی خرید کرے ساں اون ماشاءاللہ کٹا کتے بڑا زبردست جیا تے اساں سارا احوال تساں دوستاں دے نال شیئر کرینے Thank you.

وسدے رسدے رہو یار جیو ماشاءاللہ اے سہی ماشاءاللہ دے نال ملک حاکم چند سلام تھائی محترم برائے اے سہی ادے اج میں سارا تو وڈی روٹی پاوی ہے چھکیا بھائی استاد چھکیا چھکیا چھکیا آہا کیا رونکا بنا دیتی ہے نہیں سہی آرے پتریری نال سالا بیٹھے پیڑے بنائیں تو بیٹھے سائیں دیکھو اے لنگر دیاں روٹیاں تیار تھینے پئین اے سارا کزن ملک اشرف کھوکھر ملک اشرف سواگ سر تھے کل تشریف گھینے ہلکا ہلکا کھلتا کھڑا ہے پتہ نہیں روٹی بھی ڈٹھی کھڑا ہے یا پتہ نہیں بھوک لگی کھڑی سی یا کیا تھیا کھڑا سی دیکھو سی اٹا ملالا تھے اے کوئی گٹو دے وچ بھی پے اے سی روٹی ہن پترانا پہ ملک حاکم چن تے اے سی واہ واہ کیا رنگ ہے سی اچھا ایکوں پرا پھلنے پے وے سی جی جی آہا کیا رونقاں سیں تھل تیاں سیں یہ سارے تھل دوتے سیں خرید دا ایک منظر ہے جڑا سن تساں دوستوں کو دکھیندے پے ہیں اے اے دیکھو سیں روٹی پھلکا کے واہ واہ واہ واہ تے واہ جی سارے دوست حق نواز تے حاجی رمضان صاحب اے سیں آ گئے خیرات کھاون واسطے سائیں انجوائے کرو اج خریت اج فدا دی خریت ہے تے دیکھو سائیں ملک محمد نواز آ گئے سائیں سارے بے بہت سارے دوست آ گئے دھنیاں سائیں اے گرم مثال ہے سائیں آہا اے دیکھ اے ساری ثقافت دی پرانی دو چیزاں دور گنڈا بھی لاتے ہیں سائیں تا اے سائیں دربار شریف دا حلقہ ہے سائیں ایک چھوٹا جڑا سارے کلو دربار ہے شاہ پنجا سلطان دا اے اندر تے ایک بیری دا خوبصورت جہاں درخت ہے تا

جاندی اج کھرے تے سیں نال سارے کزن ان سجاد نال سیں رائے خان سیواگ تے ایڈو سارے نکی نکی بال بلوڑے گوڑ دے روڑے سیں یہ سارے نال موجود ہیں آ سیں بلاچ خان تو بھی نال اللہ شہر یار خان نال بلاچ خان ہے سیں تے پیچھو علمدار حسین صاحب ہے سیں کیا دیسی ماحول ہے سیں تے دیسی ماحول دی کھرے تے سیں تو انجوائے کرے سو اج چھکیا چھکیا ملویر شاباش پترے شاباش شاباش این ملی دا اٹا این جی جی وڈی حیاتی ہوئی پتہ لگتا ہے نا جی بھائی اٹا اصل ملی نہ ایویں جی میرا بھرا ملے نہ بیٹھے سوت اے دیکھو سی اے سی کوئی پگ گئی اے سی ملک حاکم دیکھو سی واہ واہ تے واہ واہ آہا